Laçıqlar tezden almaz cığın dağan kün. Biz pinoplasttan kestik üç raqamı. Çünki elmazcıq bizde üç yaşnı tezden tolduracaq, öyle qızım? Biz salfetkalardan yaparıq çiçekli üç raqamı. Dülber, üç raqamnı çiçekli yapacamız, öyle qızım?
Ögretecemiz, belki balaçıqlar bile, amma biz gene de kösterecemiz, öyle qızım? Bordo tüsünde biz yapacağımız dülber çiçekli güllü avle üç raqamını, elmazcıq içün. Yapmaq içün bizge kerek mahas. Mahas kerek.
Ve tutqal.
Tutqal. Tutqal ne dedik? Kley. Mahas, nožnitsı ve çoq salfetka kerek, öyle qızım? Bordolıyı. Bizde evde bar edi bordo tüsünde, onıñ içün biz yapacağıq. Bardı o tüsünde.
Biz yapacağız böyle tüsde, doğru. Mına şimdi üç raqamını biz kesip azırladıq penoplasttan. Şimdi salfetkaya çıqarttıq.
Sondan yürecik yapacağımız danele qızım, o da.

Soñ böyle, ebet ol uydandır bir cep ma, no bizim vaqtımız çoq yoqtır oğraşmaya, onıñ içün biz abret tez-tez yapacamız, bax. Soñ böyle oluyo, öyle. Ve yapracıqlar, bir daqacıqqa, İlmazcığım, yapracıqlarnı böyle açmaya kerek tıkırançıq. Ebet e, men başqa türlü de bileyim yapma, amma dedigim kibi, vaqtımız bizim pek az. Bize tez kerek yapmaq. Bize kerek yatıp yuqlamaq kerek. Endi qaranlıq oldı, kerek yatıp yuqlamaq.
Ve pijam almalı kimneye. Onıñ içün bize kerek baş tabır, tez yapmaq. Elmazcıq, tur sofradan, otur yerine qızım. Men aldım, oldı, men aldım seni. Baq, nızable olacaq bu bizde. Biz.
Biz tut havnenıları, kleyli ciyemiz. Tutqal menuları yapıştıracamız, nazı. Şimdi belki o qadar dülber körünmey, amma biz onı yapsaq, bitirsek, o pek dülber körünecek. Ana, tut tutqal. Ebet, baştan kerek çoq yapmaya bile çiçecikler, çoq kerek yapmaya. Soñ,
Garmoz qoyacam. çoq yapan soñ, o soñ tez kite, bilesiñiz, mına böyle.

Soñ gene böyle. Nasıl Hatice dedi, garmoşka kibi, öyle qızım? Garmoşka.
Siz öyle garmoşka kibi yapıp azırlañız. Mına böyle. Soñ kenarçıqlarını kesemiz. Açılsın diye çiçecik.

Tam bir maqas baqsaq tuz, muqay tuz, elleri kesmeniz. Eki, eki maqas quruq. Elmazcıq, mana abısını kesersiz, ma.
Dur baqayım Hatice seninkini, ver baqayım qızım. Ver bunda qızım. Baqayım seninki toqta. Diqqat ber şey yapma. Hatice o son çiçecik öyle dülber olmaycaq. Dülbercek yek tırışma yapma. Ana mende maqas kesmedi.

Siz baştan able yapsañız, soñ qolay edi. Able yapmañ kek, çoq-çoq-çoq kek able yapmañ. Hatice parmacığını keseceğim. Ber maña, Nazlı.
Oldu, endi onı gerek able. Kes, yasnı ble.
Ana! Men onıñ yadısıman dağım. Soñ ablevıq ortasından ableha iştirsem de ortasından. Böyle gülcük kibi oluy. Soñ yapracıqlarını açacaq. Başqa türlü de olayıp maña. No, bu eñ qolay, eñ tez suyu. Ana, oldu.
Oldu, endi able yapracıqlarını kek açmaya. Yapracıqları?
Yahşı.

Ab ortasından tut, ortasından tut. Yapıştır. Ab biraz, toqta, toqta, öyle degil, Hatice. Elmazcıq, çekil oradan, ab bu tarafa otur. Körünmey anda eş, sen video qapatasın. Qızım, sen video qapatasın. Baq, ab bu taraftan, ve ab ortasından basmaya kerek, Hatice. Ortasına yapıştırır biz çünki, eşitesin, Hatice?

İsteseñiz Güldu Berdiye olsun diye. Baqıñız nasıl endi başladı olmağa, köresiñiz? Şimdi bu yapışıydı, plimegif.